Ablemit, sen bilesiñ, bizim qırımtatar halqımızda evelden nasıl aletler, ilvanlar, urbalar edi? Yoq, bilmeyim, ya nasıl? Bu soyni biz yañı musafirimizden sorarmız. Bugün biznen beraberlikte Ayder bey Halilov olacaq. O bizni öz qırımtatar üslügünde qurulğan evine davet etti. Selâm aleykum, Ayder ağa! Aleykum selâm, hoş keldiñiz balalar! Ayder ağa, biz siziñ eviñizge çoqtan istedik kelmege. Bizni mında davet etkeniñiz içün çoq sağ oluñız! Alla razı olsun, balalar, Alla razı olsun, sağ oluñız! Keyfiñiz nasıl? Allağa şükür, bir qarar, sağ ol, sağ ol, yahşı, yahşı.
Ayder ağa, mına sizden, ğayıñız qaydan alındı böyle dülber qırımtatar üslübinde ev yapmağa, müzey kibi?
Men yaşlıq vaqtımda, siz kibi olğan vaqıtta, babam meni çoq müzeylerge alıp bara edi, vıstavkalarğa alıp bara edi. O vaqıtta Men yaşlıq vaqıtta aves ete edim böyle şeylerge. Başladım böyle şeyler toplamağa yaşlıqta. Yavaş-yavaş soñ Qırımğa mında köçken soñ başladıq qurmağa ev, böyle işler. Siziñ içün eñ müim eksponatı nasıl? Yürüñiz, balalarım, men sizge şimdi köstererim. Bitamdan, qarbabamdan qalğan, eskiden qalğan şeyler, o maña bek müim, bek qıymetli şeyler. Köstererim men sizge olarnı, yürüñiz, balalar.

Ayder ağa, ya haydan sizde o qadar eksponat? Men bu eksponatlarım demir toplağan yerlerden, soñ Subhide anda bir eski satılğan şeyler satılğan bazardan rastkele, o kimersiz vaqıtta mına qazıp çıqarğan yerlerden adamlar mağa kelip. Ayder ağa, ya mına bu şey nege kerek? Bu şey, mına bundan ot çıqarğanlar, buğa kresala deyler, çaqmaq taş, bunıñ ortasına bir maylı, terekniñ bir maylı, hvorost deyler, qoyaylar, mında çaqmaq taş alıp uralar, urğan vaqıtta mından iskra çıqa, iskra çıqqan vaqıtta o yana, oğa kresala deyler, fernik. Aydar ağa, ya bu ne? Bu, bu boyundırıq. Bu boyundırıq, bun, bunda buqa ya neme em etkenler, boyundırıq. Aydar ağa, ya mına bu eksponat nege kerek? Bunıñ içine buğday ya da bir Mısır buğday qoya ediler içine, i şuluqalarından yelpi ediler. Qoyıp mına köterip nemetken vaqıtta yelpi ediler, onıñ içün yelpigi şuluqa deyler onı. Ya bu ne? Bu eski terazi, terazi, terazi. Ambarnıy vesi deyler, eski terazi. Pek meraqlı şey.
Ya mına bu, o nege kerek? Buğa yip işley ediler, yip. Yip işley ediler, ayaqnen işlete ediler bunı. Yip işley ediler, bunı aylandıra, aylandıra ediler. Yip işley ediler.
Ya bu ne?
Bu, atnıñ boynuna qoyğan boyunduruv. Atnıñ boynuna qoyaylar. Atnıñ boynuna.
Ayder ağa, yana bu balaban şey nege kerek? Bu, bilesiñ, bunı men babam, rahmetli babam köyünden özüm qazıp çıqardım. Bu, yerin tübüne qazılıp tura edi. Bu, bunıñ içine produkta saqlaydılar, et, buğday. Pifos deyler buña. Bunıñ içine buğday saqlaydılar. Bu yerge tura edi. Bunıñ töpesi yoqtı. Mına bunıñ töpesi bar edi da.
Men añlağanım kibi, zemaneviy vaqıtta oña holodilnik deyler. Da, da, da. Buzdolabı.
Buzdolabı degil, no, bunıñ içine buğday qoya ediler. Saqlay ediler produktı. Yeriñ tübüne salqın tura edi. İ çeşit-türlü ayvanlar tiymey edi oña. Ya bu ne? Bu, bu, bunıñ töpesi, töpesi. Bular bu, vodoprovodnıy truba deyler biz. Vodoprovodnıy kezlevden çıqqan bu, vodoprovodnıy truba. Mına bu da polin truba, vodoprovodnıy truba, köresiñ? A içine köresiñ, miymal yapqanlar, ştobu suv tikirançıq yahşı yursun içine, köresiñ?
İya. Ayder ağa, mına siz ayttıñız, bu babanıñ köyünde. Ya siziñ babañıznıñ köyü nasıl edi? Babam köyü Büyük Yanköy köyünden. Babam Büyük Yanköy köyünden rahmetli. Ya bu neden yapılmış? Bu, bu balçıqnen yapılğan da, o aynen yapılğan balçıqnen. Keramika balçıqnen yapılğan.

Men ressam olıp çalıştım Proizvodstvenıy hudojestvenıy masterskiy degen kombinatta, Almalıqta. Men ressam olıp çalıştım, mında Qırımğa kelgen soñ da ressam olıp çalıştım. Öz ressam olıp çalışamız burada. Ya sizni ne ilhamlandıra?
Meni ilhamlandıra özümizniñ mına bu Qırım manzaraları, Qırım arhitektura. Qırım ilhamı biraz.
Siz bizge qorantanıs aqqında biraz tarif etersizmi? Bet, men, bizim, men, bizde, bizim üç qızımız bar, beş tane oğlan torunımız bar.
Ya siziñ torunlarıñız mında qaysı yerlerde çapqalaylar ve ne begeneler mında?
Mında kelse olar azbarda. Çapqalap oynap yürerler, mınday bir şeyler, mınday demir tirsek, işte köpçekler, o işte, oynaylar balalarnı. İşimizni
kim devam ete bilir? İşimizni Alla qısmet etse, mına balalar, torunlar devam eter degen niyetimiz bar. Olar meraqlanalar bu şeylernen. Onıñ içün men belleyim, olar devam eterler bu şeylerni. Müzey işinde sizni, sizge qoranta yardım ete? Ebet, qoranta yardım ete. Qoranta yardım ete. Balalar episi meraqlanalar, yardım eteler çoq. Sağlar.
Ayder ağa, ya siz mında daa ne isteysiz yapmağa? Biz endi Allah qısmet etse, mında endi çoq şeyler yaptıq. Endi bunıñ kâğıtlarınıñ epsini nemetip, Bunıñ içün biz bu yerniñ işleyik, dokumentlerini yasağan soñ bir etnografistskiy tsentr öyle bir şey yapmağa isteyik. Alla qısmet etse. Ya bu quyu mı? Bu quyu, ebet, bu quyu. Bu, bu quyu bilezligi bu. Bu eskiden qalğan quyu bilezlik taşı. Bu, bu ziyar qasabasından. Ketirgen edik bu quyuq taşq eski evde. Ya bu ne ne suv ala ediler. Bu da bu ne suv ala ediler suv çekip ala ediler quyu.
Ken. Alğan soñ quyu qopası deyler de buğa quyu qopası. Ya bu nedir? Bu bizim gugum suv taşıydılar bunen gugum.
Mana siz ev müzey yaptıñız. Ya isteysiñiz da kafe yapmağa? Yoq, böyle planlar yoqtur bizde.
Mına bu çeşme Han Sarayınıñ çeşmesine beñze. Biraz tarif etiñiz bu çeşme aqqında. Bu, bu, bu çeşmeni yapqan vaqıtta Qırımdan eski taşlarnı taptıq da, ıhmanay taşlarından kesip, eski usulda bu çeşmeni yapqan edik. Bu taş, mına bu taş, bu eski çeşmeniñ. Mına bu yerine qoyğan bilegi vot, köresiñ, mına bunday çeşmeniñ bir taşı bu. Mına bu yeri vot çeşmeniñ, eski çeşme taşı bu.
Ya mına bu nasıl halqnıñ örnekleri?
Bu biz, bu Dagestan, Dagestan, Kavkaz taraftan kelgen bir şeyge oşay bu. Andan keldi bu şey.
Ya bu nege böyle balaban şey? Bunıñ içine buğday saqlayırlar. Buğday saqlayırlar, mına köresiz, buğday, yem qoyarlar. Sıçanlar, başqa şeyler tiymeydi soñ, saqlanıp tura edi bunıñ içine. Ay, yürüñiz, balalar, uyğa kireyik da, anda çoq şeyler bar, köstererim sizge. Yürüñiz, kireyik.

Siz sağ olun, siz bizni böyle meraqlı bir odağa ketirdiñiz. Baqam, körem, mında çoq resimler, siz solarnı toplaysız. Ve meni meraqlandırdı mına bu resim. Kim onı yaptı? Bu resimni Qırımda belli ressam, biziñ ressam Halil ağa Memedlâyev yaptı bu resimni. Bu resimde bütün dünyağa belli İlyas ağa rahmetli bahşiş. Halil ağa soñu künleri bu resimni yapıp bitirecek vaqıtta, barğan vaqıtta, İlyas ağa bahşiş avura eken beki, onıñ içün qollarını yapıp, resimge qollarını yapıp danıñ ucuna çıqalmadım, dep ayttı Halil ağa. Bu resim İlyas bahşişniñ soñu künleri. Ayder ağa, siziñ kollektsiyañızda qaysı ressamnıñ resimleri çoqça?
Meniñ kollektsiyamda şimdi bizniñ belli ressam Asan Baraş resimleri mende bir qaç tane bar. Dan isteyim bir qaç tane almağa Asan Baraştan resimler. Çünki bilesiñmi, dan ne mesele bar, Bizim ressamlar, bizim qırımtatarlar içün resimler yapıla. O resimlerni alıp, olarğa da tikerançıq kerek çalışmağa. İ bizge kerek olarnı baqmağa, ğururlanmağa olarnen, köstermege. Onıñ içün Aslan Baraşnıñ resimleri mende şimdi çoqça. Ya nasıl, ya nasıl eksponatnen siz çoqça ğururlanasız?
Bilesiz, mına, bana aytıp keçtim, Kâzim Ceppar, bizim belli dünyada ressam, o resimlerinen bek ğururlanam. O, dünyada belli ressam. Onıñ içün o felsefeli resimler yapa, yapqan. Onıñ resimlerinen ğururlanam. Mına, siz ayttıñız, babañız çoq müzeylerge alıp bara edi. Ya siz müzeylerde ne sevesiz?
Müzeylerde men barğan vaqıtta eski şeyler, resimler seve edim baqmağa. Eskiden qalğan şeyler, tarih aves ete edim. Ya balalıqta sizde nasıl arzuñız edi? Balalıqta men ressam olmağa aves edim. Balalıqtan ana ondayında olıp ketti yapıcı. Keliñiz, balalıq aqqında subet keçireyik. Siz nasıl oquv yurtlarğa qatnadıñız?

Ya siz mektepte nasıl, nasıl fenini begene ediñiz? Mektepte oquğan vaqıttan men geografiya, tarihni seve edim. Kerçek aytsam, bizde programmada çoqusı musafirler geografiyanı seveler. Men de geografiyanı bek seve edim.
Siz balalıqta, balalıqta nasıl müzeylerde ediñiz? Biz, men balalıqta Özbekistanda yaşağan vaqıtta Taşkentte müzeylerge bara edik. Babam meni Qırımğa alıp kite edi müzeylerge, Pribaltikağa müzeylerge bara edik babamnen. Bizim programmamıznıñ adı Ayat dersleri. Ya siz biz kibi balaçıqlarğa nasıl ayat dersini, ayat dersinen paylaşar ediñiz?
Men, bilesiñ, mına, bizim özümizniñ tarihnen uğraşqan, özümizniñ ressamlarnı işlerini, mına, özümizniñ, mına, eskiden qalğan şeylerni, olarnı ögrenip, olarnıñ resimlerini yapmağa. Ayder ağa, biz sizge çoqtan-çoq teşekkürler bildiremiz. Siz bizge o qadar çoq eksponatlarnı körsettiñiz, biz pek begendik. Amma, yazıq ki, programmamız soñuna yetti ve biz seyircilerimiznen sağlıqlaşmağa borclumız. Sağ oluñız, sağ oluñız, daim keliñiz bala. Sağ oluñız. Sayğılı serciler, biz siznen sağlıqlaşamız. Biz sizni da çoq musafirlernen quvandırırmız.